anga a thi ḓivhi na zwine nda khou ita zwone nṋe ndi a fhunza mini ndi funza lune na mufumakadzi wanga ri e vhafunzi vhoṱhe vharangaphanḓa vhoṱhe a vha fhe khou ṱanganedzwa nga dzina ḽa yesu amen hone avho ndi a ndeme haleluya ndi ḓo tama uri ndi ḓivha ḓivha uri tshifhinga tshi ḓa phanḓa ḓivha ri khou ḓishumisana zwi a naka haleluya kha bugu ya vhathesalonika chapter 4 yehova ri abaliwa nga ipfi lavo la maanḓa nga ipfi lavo la thandululo nga ipfi lavo ḽi tshidzaho ḽi ri ṋea vhuṱali nga dzina ḽa yesu kristo amen, amen.
chapter 4 verse 13 na 14 na 15 na 16 eh, ri ḓo guma kha 16 musi ri tshi khou i vhala arali hu na o ṱalifhaho o no ḓivha ḓuvha ḽawe ḽa lufu kha imise tshanḓa arali hu na vhathalukanyo o no ḓivha uri ḓo ṱuwa lini kha to takwa to ima ri vhudze arali o vhalesa bugu a zwi ḓivha kha ri vhudze mudzimu vha zwi dzhia vha zwi ita tshiphiri kha muthu ene muṋe zwa sa dzumbuluwe zwa sa ḓivhee uri ḓo ṱuwa lini wa vha muhaga wa vha wa maanḓa wa vha wa nungo wa funzeesa wo fhiwa na nga lushaka hu na ḓuvha ḽithihi ḽine a u ḽi ḓivhi ndi ḽo uri u ḓo ṱuwa lini wa vha dzhielo vhaṅwe vhathu zwithu hu na ḓuvha ḽithihi ḽine a u ḽi ḓivhi ndi ḽo uri u ḓo ṱuwa lini mashudu mavhi ndi ori vhaṅwe a vha ḓivhi na uri musi zwi vha tshi ṱuwa vha yafhi zwi a vha avhezwo vhathu vha bizi na dzi undertaker a vho bizi na dzi apartaker nga nḓila ine ra lugisa ngayo dzimbulungoi nga nḓila ine ra badela ngayo zwiphukwanai uri ndi tsho ṱuwa zwi sa shonise vhananga mara muthu wa hangwa uri u lugisele kwa fhano shangoni u tea u lugisa na zwa ṱaḓulu uri u tshi ṱuwa u yo ṱanganedziwa nga yehova vha ri ṅwana nga i nṱha mm. ndi vhathu vha khou lugisa vhe mm. na zwino ri nga vha ri khou ḓo ḓi badela a ri khou a zwi khou khakhea u badela mara a vha lugise zwa zwino zwa kuno vhutshilo vha lugise na zwa vhutshilo vhuḓaho ngori hangei phanḓa a huna u vha khunzi we hangei phanḓa a huna u vha na tshelede hangei phanḓa a huna tshanḓa nguvhoni kha vha ri ndi dzhene a zwiho hangei phanḓa a zwiho mm. zwi wanala hanefha fhedzi zwi itiwa hanefha fhedzi tshanḓanguvhoni tsha ngei phanḓa ndi jesu ndi ene nḓila na mafhungo ngoho na vhutshilo ha vha u si avo wo vha u si na jesu a zwi tshimbili wo vha u si na jesu a zwi iti kha vha pfe ngeno ni mbalele yone ne 13
zwino vhahashu ri tshi ḓa kha vho ri siaho ri futa ri tshi ḓivha zwi re zwino zwone tshivenḓa zwi amba zwavhuḓi vho ri siaho nga ṅwe nḓila vho ri siaho i, ndi vhane vho tou ṱuwa vha ri sia zwino vhavenḓa vho ri vha tshi zwi wanulusa hezwi zwithu i, vhe ri mukenengene o ri sia vho zwi vhona uri okay hoyo muthu a vha khou vhaisala kanjani kanjani ndi tshi fara tshanḓa tshanḓa tsho tshanḓa tshi khou vhuyela fhasi tshanḓa tshi vho thoma a vhe zwithu zwo konḓa luṅwe uri hu zwi ḓivhe yo pfhi muthu ofa zwo tshi konḓa nga maanḓesa vha vhidza ṅanga vha vhidza na vhaporofita u muthu u khou itea mini a tsha tsha vuwa khofhe dzone dzi tou vha khofheḓe muṅwe ambo ḓira o ḓela khofhe tshidele tshidele dzina tsha vuwa u ḓo dovha vuwana muṅwe ra nṋe ri ḓivhi vhaṅwe vha ra vha kakuli vha re o tou ri siyo muthu o ṱuwa masina vha khou amba uri muya wawe wa nga ngomu wo ṱuwa o ri sia ha tsha ḓo dovha vhuya amen matsina muthu o itiwa nga ṋama vhone vha vhukuma a si hezwi zwine vha khou vhona hei i tou vha nnḓu ine vhone vho tou renta khayo vha tou vha liphotasi vho tou dzula hafha fhethu hu a ṱuwiwa zwenezwi u tshi ṱuwa u ṱuwa wa ya pfhi haleluya haleluya ndi na mbusi ya- ndi na mbusi- ndi- ndi na mbusi ya ndeme tonye bada ine ri ḓo fhinduliwa fhano zwino vhahashu ri tshi ḓa kha avho ri siyaho ri funa ni tshi ḓivha zwi ri zwone ni sa ḓo ṱungufhala sa vhaḽa vhaṅwe vha si na tshe vha fulufhela vha si na tshe vha fulufhela ehe Riṋe ri tenda uri Yesu o fa mm. a dovha a vuwa ah. zwenezwo na vho lalaho vhe vhawe na vho lalaho vhe vhawe mudzimu u ḓo vha dzhia a vha isa hune yesu a vha hone nga iṅwe nḓila yesu mudzimu u ḓo vha vusavho nga iṅwe nḓila ipfila mudzimu ḽi ngori vha songo ṱungufhala vha songo vhilahela musi vha tshi vhona zwa lufu